Salam meni hormatly adamlar! Garaşsyz baky Bitarap ýurdumyzdaky täzirkler hemem habarlar bilen tanyşdyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas.

Salam, hormatly welaýatlaryň häkimleri! Biz Žun, siz bilen däp bolşy ýaly, owajuk toplumy boýunça sanly ulgam arkaly iş maslahatymyzy geçirýäris. Iş maslahatymyza Ministr Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Oraz Geliýew hem gatnaşýar. Häzir men umuman oba hojalyk toplumynda alyp barýan işler barada hasabat bermek üçin Oraz Geliýewe söz berýän. Aýdyberiň. Çuňňur hormatlanýan Arkadag Prezidentimiz, Siziň parasatly ýolbaşçylygyňyzda biziň ýurdumyzda ata-babalarymyzdan miras galan ýüpekçilik hünärini dowam etdirmek, şeýle hem Pireç baba daýhanlar yhlasly zähmet çekmekleri üçin giň möçberli işler alnyp barylýar. Arkadag Prezidentimiz Siziň hemaýat-gollawlaryňyz, şeýle hem döredip berýän şertleňňiz netijesinde şu ýyl Pireç baba daýhanlarymyz tarapyndan Watan harmanyna iki müň bir ýüz tonnadan-da gowrak pile tabşyryldy. Arkadag Prezidentimiz Mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly otuz ýyllyk bellenýän ýylynda, Pireçi baba daýhanlarymyzyň şeýle zähmet üstünliklerini ýetip, Watan öňündäki meýilnamalaýyn borçnamalary ýerine ýetirendikleri baradaky hoş habarymyzy size ýetirmäge rugsat bermegiňizi sizden uly hormat bilen haýyş edýäris. Arkadag Prezidentimiz şeýle döredip berýän şertleriňi, mümkinçilikleriňi üçin ähli pireçi baba daýhanlarymyzyň köp köp sag bolsunlaryny size ýetirmäge rugsat ediň. Arkadag Prezident siziň janyňyzyň sag, bundanam beýläk alyp barýan işleriňiz rowaç bolmagyny arzuw edýäris. Köp sag boluň Arkadagly Prezidentimiz. Oragelýew, bize bi ýetiren şatlykly habaryňyzy kabul etmek bilen, men hem öz gezegimde sizi hem welaýatyň häkimlerini, oba hojalyk toplumyň ähli işgärlerini ýurdumyzda pile taýýarlamak boýunça şertnamalaýyn borçnamaň hem ýerine ýetirilip, Garaşsyz atamyzyň harmanyna iki müň bir ýüz tonnadan gowrak Ýokary hilli film tabşyrmagy bilen tüýs ýürekden ähliňizi gutlaýaryn. Edermen pileçelerimiziň yhlas siňdirip, Irginsiz hem çeken zähmetiň netijesinde öndürilen pylan hem bol hasyly bagtyýar durmuşda ýaşaýan agzybir halkymyzyň bir halal ojaklaryň berekedidir. Ata-babalarymyzyň gadymy hünärleriniň biri bolan ýüpekçiligiň hem mynasyp dowam edilýändigiň hem aýdyň subutnamasydyr. Myrat Elliýew welaýatlaryň häkimleri, Indi bolsa men size hem degişli tabşyryklarymy berjek. Ýagny, ýurdumyzyň pile öndürijilerine kabul edilip alnan piläniň talaba laýyk şertlerde saklanmagyny hem-de piläni gaýtadan işleýän kärhanalarda ýokary hilli ýüpek önüminiň öndürilmegini üpjün etmeli. tabşyrylan pile üçin pile öndürijiler bilen hasaplaşyklary hem öz wagtynda geçirmeli. Ýurdumyzda ýüpekçiligi has hem ösdürmek üçin welaýatlarda tut nahallaryny ekmek hem işleriniň alnyp barşyna aýratyn hem üns bermeli. Hormatly ýolbaşçylar! Lebapem hem Mary welaýatlaryň häkimleri. Siz orak döwründe işiň üstünde bolup, işleri talaba laýyk hem guramaçylykly ýerine ýetirmegi tabşyrýar. Balkan hem Daşoguz welaýatlaryň häkimleri. Siz bolsa öňümizdäki anna güni hormatly hem ýaşulularymyzyň gatnaşmagynda galla oragyny başlaň. Indi bolsa Orazgeldiýewiň Hem Ahal welaýatynyň we etraplaryň häkimleriniň gatnaşmagynda galla rowy bilen bagly sanly ulgam arkaly iş maslahatymyzy dowam edýäris. Häzir men galla rowynyň alnyp barşy barada Ahal welaýatynyň we hem etraplaryň häkimleriniň hasabatlaryny diňlejek.
Ilki bilen Ahal welaýatynyň häkimi Gurbanow hasabat berdi. Welaýatyň galdaçlary gyzgalaňly döwri başdan geçirýärler. Güýzlük bugdaý oragynyň depgini gün saýyn ýokarlanýar. Döwlet tabşyrygyna laýyklykda, Ahal welaýatynyň ekerançylarynyň öňünde bugdaý taýýarlamak boýunça goýlan wezipäni ýerine ýetirmek möhüm borç bolup durýar. Bellenilen sepgide ýetmek hormatly Prezidentimiziň Watanymyzyň ykdysady kuwwatyny pugtalandyrmaga, halkymyzyň hal-ýagdaýyny ýokarlandyrmaga gönükdirilen ykdysady syýasatyny durmuşa geçirmekde ýene-de bir möhüm ädimdir. Hasabatyň barşynda bellenişi ýaly, Ahal welaýaty boýunça şu ýyl bir ýüz togsan bäş müň gektar ýerde bugdaý ekildi. Şonça gektardan Watan harmanyna dört ýüz müň tonna guşgursak bugdaý hasylyny goşmak maksat edinilýär. Häzire çenli galla meýdanlaryndan ýüz müň tonna çenli hasyl ýygnalyp, bellenilen meýilnama ýigrimi bäş göterime golaý ýerine ýetirildi. Tabşyrylan hasyl üçin hasaplaşyklar öz wagtynda geçirilýär. Orak möwsüminde hasyly bildirilýän taraplara laýyklykda ýygnap almak we saklamak, şonuň ýaly-da oraga gatnaşýanlaryň mynasyp zähmet çekmekleri we dynç almaklary üçin ähli zerur şertler döredilýär. Soňra Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň häkimi Hojaýew hasabat berdi. Etrap boýunça şu ýyl ýigrimi bir müň bir ýüz gektar meýdana bugdaý ekildi. Orak möwsüminde gallolojy kombaýnlaryň altmyş üçüsi, bugdaý daşaýjy awtoulaglaryň üç ýüz on bäşisi üstünlikli ulanylýar. Etrapda guşgursak dänäni kabul ediş bölümleriniň dördüsi işleýär. Olarda gallany degişli derejede saklamak üçin zerur şertler döredildi. Şu ýyl kyrk dört müň tonna möçberde taýýarlanmaly bugdaýyň häzire çenli on bir müň tonna golaý ýygnalyp, meýilnama ýigrimi dört ýarym göterimden gowrak ýerine ýetirildi. Bellenişi ýaly, hormatly Prezidentimiziň bugdaýyň öndürilişini has-da artdyrmak barada öňde goýan wezipelerini üstünlikli durmuşa geçirmek baradaky anyk tabşyryklaryny ýerine ýetirmek maksady bilen döredilen şertlerden ýerlikli peýdalanyp, orak möwsümini güýçlendirmek üçin ähli zerur çäreler görülýär. Bugdaýdan boşan meýdanlarda sürüm işleri iki çalşykda geçirilip, bu ugurdaky zerur işler guramaçykly alnyp barylýar. Önüm öndürijiler bilen hasaplaşyklaryň öz wagtynda geçirilmegi boýunça ähli zerur bolan işleriň alnyp baryljakdygy, hasylyň iň soňky dänesine çenli doly ýygnalyp alnyp, Watan harmanyna tabşyryljakdygy aýdyldy. Häkim, babadaýhanlaryň öndürijilikli zähmet çekmekleri üçin döredip berýän giň mümkinçilikleri hem-de yzygiderli hemaýat-gollawlary üçin etrabyň agzybir ilatynyň adyndan hormatly Prezidentimize tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi. Hormatly Prezidentimiz hasabat diňläp, galla oragynyň depginlerini gowşatman, işleriň barşyny has-da güýçlendirmegi tabşyrdy. Sanly ulgam arkaly soňra Gökdepe etrabynyň häkimi Çarlyýew hasabat berdi. Häkim Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda halkymyzyň ýaşaýyş-durmuşyny ösdürmek ugrundaky tagallalary netijesinde oba hojalygyny hemmetaraplaýyn kämilleşdirmek boýunça uly tutumly işleriň alnyp barylýandygyny aýtdy. Şeýle-de mäkim ekrançyk meýdanlarda şu ýyl bereketli bugdaý hasylynyň ýetişdirilendigi, döwlet Baştutanynyň berýän hemaýat gollawlary netijesinde hasyly ýygnap almak we saklamak üçin hemme zerur şertleriň döredilendigini aýdyp, munuň üçin milli Liderimize tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi hem-de häzirki wagtda galla orunyň depginleri barada hasabat berdi. Bellenişi ýaly, şu ýyl Gökdepe etrabynda jemi ýigrimi bir müň bäş ýüz tonna guşgursak ak bugdaý ýygnamak meýilleşdirilýär. Möwsümde kombaýnlaryň otuz bäş siniň, ulaglaryň bir ýüz ýetmiş bäş siniň hyzmatyndan peýdalanylýar. Gündelik gazanylýan ösüş ýedi göterimden gowrak bolup, häzire çenli önümçilik meýilnamasy ýigrimi alty bütin ondan alty göterim berjaý edildi. Meýdanlardan ýygnalyp alynýan galla hasylyny etrapda kabul ediş bölümleriniň ikisi bökdençsiz kabul edýär. Ýetişdirilen hasyly iň soňky dänesine çenli doly ýygnap, harmana tabşyrmak hem-de kada laýyk saklamak, şeýle hem däne öndürijiler bilen hasaplaşyklaryň öz wagtynda, ýokary derejede guralmagyny üpjün etmek üçin ähli zerur çäreler görülýär. Häkim, etrabyň agzybir ilatynyň adyndan Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly otuz ýyllygynyň Giňden we dabaraly bellenilýän ýylynda ýurdumyzyň has-da gülläp ösmegi üçin hormatly Prezidentimiziň öňde goýan anyk tabşyryklaryny ýerine ýetirmekde yhlasly zähmet çekjekdiklerine ynandyrdy. Hormatly Prezidentimiz hasabat diňläp, ýetişdirilen bereketli hasylyň ýekeje dänesinem yrýa etmän ýygnap almagy tabşyrdy. Soňra welaýatyň Akbugdaý etrabynyň häkimi Aşyr Myradow bugdaý ösdürip ýetişdirmek üçin bölünip berlen ýigrimi sekiz müň bir ýüz gektar meýdandan şu ýyl altmyş iki müň bäş ýüz elli tonna hasyl almagyň maksat edinilýändigi barada hasabat berdi. Agrotermik çäreleriň öz wagtynda geçirilmegi hem-de bu ugurda döwlet tarapyndan zerur şertleriň döredilmegi bereketli hasyl ýetişdirmegiň möhüm şertlerini üpjün etdi. Şoňa görä-de, häzirki wagtda etrabyň ekrançyk meýdanlarynda ygşyllaýan bugdaý sümmülleri gözüňi dokundyrýar. Bereketli hasyly ýygnap almakda bugdaý orujy kombaýnlaryň bir ýüz bäşisi, däne daşaýjy awtoulaglaryň bäş ýüz ýigrimi bäşisi ulanylýar. Etrapda galla kabul ediş bölümleriniň onusy hereket edýär. Häzire çenli ýygnalyp alnan bugdaý hasylynyň mukdary on alty müň alty ýüz segsen üç tonna barabar bolup, bellenilen meýilnama ýigrimi alty bütin ýüzden altmyş ýedi göterim ýerine ýetirildi. Gündelik gazanylýan ösüş bolsa ýedi göterimden gowraga barabardyr. Häkim ýetişdirilen hasyly iň soňky dänesine çenli doly ýygnap, Watan harmanyna tabşyrmak hem-de ony degişli derejede saklamak ugrunda ähli zerur çäreleriň görüljekdigine ynandyrdy hem-de babadaýhanlaryň netijeli zähmet çekmegine döredip berýän ähli mümkinçilikleri we berýän yzygiderli hemaýat-gollawlary üçin etrabyň agzybir ilatynyň adyndan hormatly Prezidentimize tüýs ýürekden sagbolsun aýtdy. Hormatly Prezidentimiz hasabat diňläp, azyklyk bugdaýy taýýarlamak boýunça meýilnamanyň ýerine ýetirilmegi ugrunda ähli zerur tagallalaryň edilmelidigini bellemek bilen, bu ugurda möwsüme gatnaşýan ähli düzümleriň sazlaşykly işini hemmetaraplaýyn üpjün etmegi tabşyrdy. Soňra Kaka etrabynyň häkimi Orazow bugdaý oragynyň barşy barada hasabat berdi. Etrap boýunça şu ýyl kyrk bir müň gektara bugdaý tohumy sepilip, öz wagtynda geçirilen agrotehniki we beýleki zerur işleriň netijesinde bereketli hasyl ösdürilip ýetişdirildi. Döwlete tabşyrmak boýunça şertnamalaýyn borçnamada bellenilen wezipe segsen müň bäş ýüz tonna guşgursak dänäni taýýarlamakdan ybaratdyr. Hormatly Prezidentimiziň döredip beren ähli şertlerinden we mümkinçiliklerinden peýdalanyp, etrabyň babadaýhanlary häzire çenli ýigrimi müň iki ýüz elli bir tonna hasyl ýygnamagyň hötdesinden gelip, meýilnamany ýigrimi bäş ütün ýüzden on alty göterim berjaý etdiler. Etrapda gazanylýan gündelik ösüş alty göterimden gowraga barabardyr. Möwsümde kombaýnlaryň bir ýüz dörtüsiniň we däne daşaýjy ulaglaryň bäş ýüz ýigrimisiniň hyzmatyndan netijeli peýdalanylýar. Bereketli hasyl galla kabul ediş bölümleriniň sekizisine daşalýar. Häkim ýetişdirilen hasyly iň soňky dänesine çenli doly ýygnap alyp, Watan harmanyna tabşyrmak hem-de ony bildirilýän talaplara laýyklykda saklamak ugrunda ähli zerur çäreleriň görüljekdigini belläp, netijeli zähmet çekmek üçin döredip berýän giň mümkinçilikleri we yzygiderli hemaýat-gollawlary üçin etrabyň agzybir halkynyň adyndan döwlet Baştutanymyza tüýs ýürekden sag bolsun aýtdy. Hormatly Prezidentimiz hasabat diňläp, meýdan işlerinde babadaýhanlar üçin ýerine ýetirilýän medeni hyzmatlaryň guramaçylyk derejesini üpjün etmegi tabşyrdy. Sanulgam arkaly soňra welaýatyň Tejen etrabynyň häkimi Baýgeldiýew hasabat berdi. Häkim gyzgalaňly dowam edýän galla oragy möwsüminde oňa gatnaşyjylaryň yhlaslylyk görkezip zähmet çekýändigini bellemek bilen, şertnamalaýyn borçnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirmek ugrunda tagallalaryny gaýgyrmaýandyklaryny aýtdy. Şu ýyl etrap boýunça kyrk iki müň dokuz ýüz gektar meýdanda bugdaý ösdürilip ýetişdirildi. Taýýarlanmaly bugdaýyň mukdary bolsa segsen alty müň tonna barabardyr. Häzire çenli on sekiz müň alty ýüz elli sekiz tonna guşgursak däne ýygnalyp, meýilnama ýigrimi bir bütin ondan ýedi göterim ýerine ýetirildi. Gündelik gazanylýan ösüş bolsa dört bütin ýüzden kyrk ýedi göterime barabardyr. Şu wezipeleri ýerine ýetirmekde döwlet tarapyndan berilýän hemaýat gollawlarynyň netijesinde döredilen tehniki binýadyň mümkinçiliklerinden netijeli peýdalanylyp, etrapda däne urujy kombaýnlaryň bir ýüz on dokuzysy, galla daşaýjy ulaglaryň bäş ýüz togsan bäşisi üstünlikli işledilýär. Ýygnalyp alnan hasyly galla kabul ediş bölümleriniň dokuzysyna daşalýar hem-de olaryň talaba laýyk derejede saklanmagy üpjün edilýär. Hormatly Prezidentimiziň hemişe talap edişi ýaly, babadaýhanlaryň tabşan hasyl üçin hasaplaşyklar öz wagtynda geçirilýär. Häkim ýetişdirilen hasyly iň soňky dänesine çenli doly ýygnap, harmanlara tabşyrmak hem-de saklamak barada ähli çäreleriň görüljekdigine ynandyrdy we babadaýhanlaryň önerijilikli zähmet çekmekleri üçin döredip berýän giň mümkinçilikleri we berýän yzygiderli hemaýat-gollawlary üçin etrabyň agzybir ilatynyň adyndan Milli Liderimize tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi. Hormatly Prezidentimize hasabat diňläp, häkime gallaçy babadaýhanlaryň arasynda ýygy-ýygydan bolmak bilen, galla oragy möwsüminiň depginlerini has-da güýçlendirmek üçin zerur çäreleri görmegi tabşyrdy. Soňra welaýatyň Babadaýhan etrabynyň häkimi Işan Gulyýew hasabat berdi. Hasabatda jogapkärli möwsümiň depginleri barada maglumat bermek bilen, işleriň milli Liderimiziň talap edişi ýaly ýokary guramaçylyk derejesinde alnyp barylýandygy aýdyldy. Bellenişi ýaly, şu ýyl bugdaý ösdürip ýetişdirmek üçin ýigrimi sekiz müň ýedi ýüz gektar meýdana guşgursak dänäniň tohumy ekildi. Şonça meýdandan elli sekiz müň tonna ak bugdaý taýýarlap, Watan harmanyna goşmak maksat edinilýär. Guramaçylykly alnyp barylýan işleriň netijesinde orak möwsümi depginli barýar. Meýdanlarda kombaýnlaryň hem-de awtoulaglaryň sazlaşykly hereketi, şeýle hem meýdan çölgelerinde babadaýhanlaryň mynasyp dynç almagy üçin döredilýän şertler möwsümiň üstünlige beslenjekdiginden habar berýär. Bugdaý oýujy kombaýnlaryň segsen ikisiniň hem-de däne daşaýjy ulaglaryň dört ýüz on altysynyň hyzmatyndan peýdalanyp, taýýarlanylan hasyl etrapda hereke edýän kabul ediş bölümleriniň altysyna daşalýar. Guşgursak ak bugdaýyň bildirilýän talaplara laýyklykda saklanmagy üpjün edilýär. Şu güne çenli on üç müň bäş ýüz ýigrimi dokuz tonna bugdaý taýýarlanylyp, şertnamalaýyn borçnama ýigrimi üç düýn ýüzden otuz üç göterim ýerine ýetirildi. Gazanylýan gündelik ösüş bolsa dört düýn ýüzden ýetmiş ýedi göterime barabardyr. Häkim, azyk bolçulygyny üpjün etmek babatda milli Liderimiziň beren tabşyryklaryny ýerine ýetirmek maksady bilen alnyp barylýan işleriň çäklerinde ýetişdirilen hasyly iň soňky dänesine çenli doly ýygnap alyp, Watan harmanyna tabşyrmak we ony talaba laýyk derejede saklamak barada ähli çäreleriň görüljekdigine ynandyrdy. hem-de babadaýhanlaryň önerijilikli zähmet çekmegi üçin döredip berýän oňaýly mümkinçilikleri we berýän yzygiderli hemaýat-gollawlary üçin etrabyň ähli agzybir halkynyň adyndan döwlet Baştutanymyza tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi. Hormatly Prezidentimiz hasabat diňläp, edermen babadaýhanlarymyzyň yhlasly zähmeti bilen kemala getirilen bereketli bugdaý hasylynyň ýekeje dänesinem yrýa etmän meýdanlardan doly ýygnap almagy tabşyrdy. Soňra welaýatyň Sarahs etrabynyň häkimi Ýazgulyýew hasabat berdi. Häkim şeýle bereketli bugdaý hasylynyň ösdürilip ýetişdirilendigini, hormatly Prezidentimiziň berýän yzygiderli gollawlary esasynda hasyly ýygnap almak, daşamak we saklamak üçin ähli zerur şertleriň döredilendigi barada aýdyp, munuň üçin hormatly Prezidentimize etrabyň ekrançylarynyň adyndan tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi. Bellenişi ýaly, şu ýyl Saragt etrabynda ýigrimi iki müň dört ýüz gektardan jemi kyrk ýedi müň dört ýüz elli tonna guşgursak ak bugdaý ýygnamak meýilleşdirilýär. Möwsümde kombaýnlaryň altmyş bäşisiniň, ulaglaryň üç ýüz ýigrimi bäşisiniň hyzmatyndan peýdalanylýar. Işleriň guramaçylykly we sazlaşykly guralmagy netijesinde gündelik gazanylýan ösüş sekiz göterimden gowrak bolup, häzire çenli on üç müň ýedi ýüz on bäş tonna ak bugdaý taýýarlanyldy. Munuň özi meýilnamanyň ýigrimi sekiz bütin ondan dokuz göterim berjaý edilendigini habar berýär. Meýdanlardan ýygnalyp alynýan galla hasylyny etrapda kabul ediş bölümleriniň bäşisi bökdençsiz kabul edýär. Hasabatyň barşynda häkim hormatly Prezidentimiziň hemişe talap edişi ýaly, ýetişdirilen bugdaý hasylyny ýitgisiz we soňky dänesine çenli doly ýygnap alyp, Watan harmanyna tabşyrmak babatda zerur bolan işleriň geçiriljekdigini hem-de etrabyň agzybir zähmetkeşleriniň öňde goýlan anyk tabşyryklary ýerine ýetirmekde ähli gujur-gaýratlaryny gaýgyrman tutanýerli zähmet çekjekdiklerine ynandyrdy. Hormatly Prezidentimize hasabat diňläp, galla urgy möwsüminiň depginlerini has-da güýçlendirmek üçin ähli zerur çäreleri görmegi tabşyrdy. Soňra hormatly Prezidentimiz sanly ulgam arkaly geçirilýän iş maslahatyna gatnaşyp ýüzlenip, şeýle diýdi.
Hormatly ýolbaşçylar, biz Siziň galla oragy döwründe alyp barýan hem işleriňiz baradaky hasabatlaryňyzy diňledik. Indi bolsa hem Size berjek tabşyryklarym şulardan ybarat. Ýagny, welaýatda ösdürilip ýetişdirilen Bugdaý hasylyny gysga wagt hem ýitgisiz ýygnap almak üçin ähli zerur bolan guramaçylyk işlerini dowam etmeli we yhlas bilen amala aşyrmaly. Galla oragynda däne egýän kombaýnlaryň hem awtoulaglaryň hem doly güýjünde işledilmegini hökmany gazanmaly. galla, kawla dişli nokatlaryna, bugdaý hasylynyň önüm öndürijilerden bökdençsizem kabul edilmegini üpjün etmeli. Welaýatyň bugdaý öndürijileri bilen döwlete tabşyrylan hasyl üçin hasaplaşyklary öz wagtynda geçirmeli. Bugdaý urugyndan boşan meýdanlarda sürmegini işlerini öz wagtynda geçirmek we aralyk oba hojalyk hem ekinlerini ekmek boýunça hem degişli işleri ähliňiz alyp barmaly. Orazgeldi hem Ahal welaýatynyň hem-de etraplaryň häkimleri. Men size gyzgalaňly orak döwründe we alyp baran işleriňizde ýurdumyzyň azyk howpsuzlygyny üpjün etmekde hem uly üstünlikleri arzuw edýär. Edermen babadaýhanlarymyz bilen bilelikde galla taýýarlamak baradaky şertnamalaýyn borçnamaňyzy berjaý edip, Watan harmanyna türkmeniň guşgursak ak bugdaýyň bol hasylyny hem tabşyrjakdygyňyza men berk ynanýaryn. Hormatly ýolbaşçylar, Biz şunuň bilen sanly ulgam arkaly iş maslahatymyzy geçirip gutarýarys. Köp sag boluň!
Indi bolsa Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken resminamasy bilen tanyş edýäs. Türkmenistanyň Prezidenti buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistan bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň arasynda gyzyklanma bildirilýän ugurlardaky hyzmatdaşlygyň we maýa goýum taslamalaryny ara alyp maslahatlaşmak maksady bilen, Türkmenistanyň wekiliýetiniň agzalary iki müň ýigrimi birinji ýylyň dokuzynjy, on birinji iýuny aralygynda Birleşen Arap Emirlikleriniň Abu-Dabi we Dubaý şäherlerinde iş saparynda bolar. Indi bolsa hormatly Prezidentimiziň Garaşsyz, baky Bitarap Türkmenistanyň mähriban halkyna, edermen pileçilerine we ussat ýüpekçilerine iberen Gutlagy bilen tanyş edýäs. Eziz halkym! Hormatly pileçiler! Sizi Türkmenistan parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany diýlip yglan edilen şu ýylda gazanylan uly zähmet ýeňşi, pile taýýarlamak boýunça şertnamalaýyn borçnamanyň ýerine ýetirilip, Garaşsyz Watanymyzyň harmanyna iki müň bir ýüz tonnadan gowrak Ýokary hilli pile tabşyrylmagy bilen tüýs ýürekden gutlaýan! Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýurdumyzyň dokma senagaty pudagyny yzygiderli ösdürmek, pudagyň işgärleriniň, şol sanda pileçilerimiziň hemem ýüpekçilerimiziň yhlasly we öndürijilikli zähmet çekmekleri üçin döwletimiz tarapyndan ähli zerur şertler döredilýär, olaryň halal zähmetine mynasyp baha berilýär. Milli ykdysadyýetimiziň Möhüm pudaklarynyň biri bolan dokma senatyny ösdürmekde ýüpek önümçiligi aýratyn orna mynasypdyr. Häzirki wagtda ýüpekçilik pudagynyň önümçilik binýady dolulygyna täzelendi. Keteni öndürmegiň gadymy sungaty gaýtadan dikeldildi. Türkmen ýüpeginden ýurdumyzda ilkinji gezek panbarhatyňam täze görnüşleri çykarylyp başlandy. Biz geljekde ýüpekçilige goýberilýän maýa goýum serişdeleriniň möçberini hasam artdyrmagy, bu ugurda önümçilikleri giňeltmegi göz öňüne tutýas. Bu bolsa ilatymyz üçin goşmaça iş orunlaryny döretmäge, gymmatly çig malyň öndürilýän mukdaryny artdyrmaga mümkinçilik berer. Edermen pileçiler, zähmetsöýer ýüpekçiler. Türkmen halkynyň iň gadymy senetleriniň biri bolan ýüpekçilik öz gözbaşyny taryhyň irki döwürlerinden alyp gaýdýar. Ata-babalarymyz müňlerçe ýyl mundan ozal ýüpek süýümlerinden dürli matalary öndürmek üçin pile önümçiligini ýola goýupdyrlar. Bu ugurda ýokary ussatlyga we kämillige ýetipdirler. Ýüpekçilik işiniň milli däpleri asyrlaryň dowamynda kämilleşdirilip, nesilden-nesle geçirilipdir. Ýüpekden ajaýyp halylardyr matalary dokunmagyň ygtybarly usullary döredilip, biziň günlerimize ýetirilipdir. Ýaýylyp ýatan düzlükleň, daglyklaňdyr sähralaň üstünden günordan günbatara uzap gidýän gadymy kerwen ýollary Beýik Ýüpek ýoly diýlip atlandyrylypdyr. Bu ýoluň ady iňňän gymmat bahaly harydyň, ýüpegiň ady bilen baglydyr. Ýüpek özüniň berkligi, ýeňilligi we owadanlygy bilen tapawutlanypdyr. Türkmen topragynyň gadymy merkezleriniň biri bolan Merwde eýýäm orta asyrlarda pile taýýarlamak boýunça ýörite kärhanalar işläpdir. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýüpekçilik pudagy özüniň gaýtadan döreýşini başdan geçirýär. Ýüpek önümçiligi täze talaplara laýyklykda guraldy. Aşgabadyň ýüpek fabrigi hemem Türkmenabadyň ýüpek önümçilik birleşigi öndürilýän ýüpegi gaýtadan işleýän esasy kärhanalar bolmak bilen doly döwrebap ýagdaýa getirildi hemem häzirki zaman enjamlary bilen üpjün edildi. By kärhanalarda ýüpek halylaryny, Milli keteni matalaryny we beýleki önümleri taýýarlamak üçin täze önümhanalar açyldy. Zenanlarymyzyň arasynda uly meşhurlykdan peýdalanýan panbarhat matalaryny öndürýän Aşgabadyň panbarhat fabrigi häzirki ýüpek süýümi bilen bökdençsiz üpjün edilýär. Häzirki döwürde ýurdumyzyň oba ýerlerinde Telekeçilige goldaw bermek we ony höweslendirmek maksady bilen, ýüpekçiligi ösdürmäge aýratyn üns berilýär. Ýörite nahalhanalarda we birnäçe daýhan birleşiklerinde ýüpek gurçuklarynyň iýmit gory bolan tut agaçlarynyň her ýylda müňlerçe düýp nahaly ösdürilip ýetişdirilýär. Bu bolsa ýüpek gurçuklary üçin esasy iýmit bolan tut ýapraklarynyň möçberini artdyrmaga mümkinçilik berýär. Tut agaçlarynyň ekin meýdanlarynyň töwereginde oturdylmagy gowaçany we beýleki oba hojalyk ekinlerini gyzgyn epgekden goramaga, suwaryş akabalarynyň kenarlaryny berkitmäge, daşky gurşawyň ekologiýa abadançylygyny döretmäge-de ýardam edýär. Munuň özi ýüpekçiligi pagtaçylyk bilen utgaşdyrmaga we şol ýerden goşmaça önüm we girdeji almaga mümkinçilik berýär. Eziz watandaşlar! Edermen pileçiler! Men sizi we ähli türkmen halkymy ata Watanymyzyň mukaddes Garaşsyzlygynyň şanly otuz ýyllygynyň bellenýän ýylynda pile tabşyrmak boýunça şertnama bilen borçnamanyň ýerine ýetirilip, uly zähmet üstünliginiň gazanylmagy bilen ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlaýan. Size berk jan saglyk, abadan durmuş, berkarar ýurdumyzyň mundan beýlägem gülläp ösmegi ugrunda alyp barýan işleriňizde hasam belent sepgitlere ýetmegiňizi arzuw edýän. Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Türkmeniň döwletlik ýörelgesi kitaby italýan diline terjime edildi hemem çapdan çykdy. Milli Liderimiziň giň okyjylar köpçüligine niýetlenen meşhur edebi-filosofiýa eseri uly ruhy ähmiýete eýedir. Sebäbi onda umumydünýä ösüşine uly goşant goşan Türkmen halkynyň örän baý ruhy-ahlak mirasy wagyz edilýär.
Döwlet Baştutanymyzyň köpugurly edebi döredijiliginiň nobatdaky naýbaşy eseri halk parasatlylygynyň özboluşly jemlenmesi bolmak bilen, häzirki we geljekki nesilleň däp-dessurlarynyň hem-de ahlak ýörelgeleriniň dowamlylygynyň subutnamasydyr. Milli Liderimiz gadymyýetden gözbaş alýan halkymyzyň asylly ruhy çeşmelerine çuňňur sarpa goýmak bilen, Biziň günlerimize çenli gelip ýeten edebi hem ylmy maglumatlary düýpli öwrenip, olary öz işlerinde ulgamlaşdyrmagy hem-de umumylaşdyrmagy, munuň özi bütin dünýä jemgyýetçiliginde uly gyzyklanma döretdi. Türkmenligiň milli däp-dessurlarynda öz aýdyň beýanyny tapan ýokary ynsanperwer umumadamzat ýörelgeleri beýleki halklarda-da uly seslenme döredýär. Muňa, ilkinji nobatda, iki müň ýigriminji ýylyň sentýabr aýynda neşir edilen Türkmeniň döwletlilik ýörelgesi kitabynyň eýýäm dünýäniň köp dillerine, şol sanda hytaý, ýapon, rus, gruzin, ukrain hem-de azerbaýjan dillerine terjime edilendigem şaýatlyk edýär. Arkadag Prezidentimiziň many-mazmuny hem-de beýan ediliş usuly boýunça örän gymmatly eseri täsin halk döredijiligine toplamak, içgin öwrenmek hem-de wagyz etmek boýunça Mähriban Arkadagymyzyň baştutanlygynda amala aşyrylýan giň gerimli, tutanýerli ylmy-edebi işleň aýdyň subutnamasyna öwrüldi. Halk döredijiliginiň, şol sanda nakyllaň, atalar sözleriniň, parasatly pähimleň döredijilikli ussatlarça ulanylmagy bu edebi eseriň ähmiýetini hasam artdyrýar. Ol häzirki wagtda mundan ýüz ýyllyklar ozalam dünýäniň beýleki halklary bilen dostluk hem-de özara düşünişmek gatnaşyklaryny ýola goýan türkmen halkynyň ruhy dünýäsine göz ýetirmegiň ygtybarly çeşmesi bolup hyzmat edýär.
Häzirki wagtda ýurdumyzyň dürli künjeginde bolşy ýaly, Lebap welaýatynda-da telekeçilik bilen meşgullanyp, milli mirasymyzy şöhlelendirýän önümleri öndürmek, olaryň Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň belent ruhy bilen sazlaşygyny döretmek boýunça alnyp barylýan tutumly işleriň, şol sanda agaç ussaçylygynyňam giňden ýaýramagy milli mirasymyza goýulýan belent sarpanyň aýdyň subutnamasydyr. Hormatly Prezidentimiziň köklerini gadymyýetiň çuňluklaryndan alyp gaýdýan merdana türkmen halkynyň şöhratly taryhyny, milli mirasyny öwrenmek, gorap saklamak we geljekki nesillerimize ýetirmek baradaky tabşyryklary Garaşsyz, baky Bitarap Watanymyzyň ähli ýerinde bolşy ýaly, Lebap welaýatynda-da giňden durmuşa geçirilýär. Ata-babalarymyzyň hünärli ellerinden çykýan, bu gün zamanabap öýlerimize, gün-günden gözel görke girýän, obadyr kentlerimize bezeg berýän, Ol yhlas we zähmet siňdirilip nagyşlanyp agaçdan ýasalan dürli enjamlaryň häzirki zaman binagärlik sungaty bilen sazlaşyp, ajaýyp görnüşleri emele getirmegi aýratyn buýsandyryjydyr. Döwrebap öýlerimiziň gapylarydyr penjireleriniň, öý hojalygynda ulanylýan dürli zähmet gurallarynyň, aşhana üçin dürli enjamlaryň agaç ussasynyň hysyrdyly zähmeti netijesinde gözel we göze gelüwli keşbi emele getirmegi bu ugurda neçjarçylyk sungatynyň ösen derejesiniň subutnamalarydyr. Ýurdumyzyň Lebap welaýatynyň Farap, Çärjew, Saýat, Halaç we Kerki etraplarynda, Türkmenabat şäherinde telekeçilik bilen meşgullanyp, neçjarçylygy hünär edinen agaç ussalarynyň sanynyň artmagy, şonuň bilen birlikde, olaryň ussatlyk bilen ýasaýan gapylardyr penjireleriniň, derwezeleriniň, öý hojalygy we aşhanalar üçin zerur bolan dürli enjamlarynyň ilat arasynda uly islegden peýdalanmagy aýratyn bellärliklidir. Gahryman Arkadagymyzyň halkymyza bagyş eden eşretli zamanasynda ýaşaýyş-durmuş derejesi yzygiderli ýokarlanýan bagtyýar halkymyzyň döwrebap öýleriniň bezegi, agzybir we döwletli maşgalalygyň desterahanyň başyna jem bolýan pursatlaryna nagyşlanyp ýasalan agaç sekileriniň orny aýratyndyr. Arkadagly Prezidentimiziň başda durmagynda binagärlik keşbi barha gözelleşýän şäherlerimiziň seýilgählerinde, jemgyýetçilik ýerlerinde raýatlarymyzyň öz maşgalalary, deň-duşlary bilen dynç almaklary, Özara söhbetdeş bolmaklary üçin agaç ussalarynyň hünärli gollaryndan sünnälenip çykan, öz gözelligi bilen kalplarda ýakymly duýgulary oýarýan saýawan şekilli eýwanjyklaryň ähmiýetem uludyr. Welaýatyň senetkärleri milli mirasymyza goýýan belent sarpasy, telekeçilik ulgamynyň ösmekligi üçin döredip berýän giň şertleri üçin mähriban Arkadagymyzyň adyna alkyş we hoşallyk sözlerini aýdýarlar. Hormatly adamlar! Ine bolsa ýurdumyzyň welaýatlarynda we paýtagtymyz Aşgabat şäherinde şu gün dokuzynjy iýunda sagat ýigrimiden onunjy iýunda sagat ýigrimä çenli boljak howa barada Türkmenistanyň Howa maglumat gullugynyň berýän habary bilen tanyş boluň. Balkan welaýatyny üýtgäp duran bulutly howa bolup, demirgaz-günbatardan tegelek sekunta dokuz, on dört metr etýän şemal öwser. Howa gijasine ýigrimi bir, ýigrimi alty gradus maýyl, gündizine otuz dört, otuz dokuz gradus yssy bolar. Ahal welaýatynda üýtgäp durýan bulutly howa bolupdy, biraz günordan teýlese sekunda sekiz, on üç metre ýetýän şemal öwser. Howa gijesine ýigrimi iki, ýigrimi ýedi gradus maýyl, gündizine otuz ýedi, kyrk iki gradus yssy bolar. Mary welaýatynda az-kem bulutly howa bolup, günordan teýle sekuntda dokuz-on dört metr etýän şemal öser. Howa gijesine ýigrimi iki, ýigrimi ýedi gradus maýyl, gündizine otuz ýedi, kyrk iki gradus yssy bolar. Lewa polaýtyna az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk günordan teýle sekuntda sekiz on üç metr ýetýän şemal öwser. Howa gijesine ýigrimi bir, ýigrimi alty gradus maýyl, gündizine otuz ýedi, kyrk iki gradus yssy bolar. Daşoguz welaýatyny üýtgäpdirýän bulutly howa bolup, demirgazyk günordan tegelýär, sekuntda dokuz, on dört metr ýetýän şemal öwser. Howa gijesine ýigrimi, ýigrimi bäş gradus maýyl, gündizine otuz iki, otuz ýedi gradus yssy bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda az-kem bulutly howa bolup, demirgazyk günordan tele sekuntda sekiz, on metr etýän şemal öser. Howa gijesine ýigrimi dört, ýigrimi alty gradus maýyl, gündizine otuz sekiz, kyrk gradus yssy bolar. Ýurdumyz boýunça iýun aýynyň onuna magnit hadysasynyň gowşak täsirli bolmagyna garaşylýar. Eziz watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzüminde tozan bölejikleriniň möçberiniň kadadan dokuz göterim artmagy bilen baglanyşykly howa şertleriniň adam bedenine ýetirýän oňaýsyz täsirleriniň öňüni almak üçin agyz-burun örtüklerini ulanmagy, şeýle-de tomus paslynda howanyň derejesiniň ýokary galýan günlerinde pasla görä geýinmegi maslahat berýäs. Mähriban ildeşler! Bu düzgünleri berk berjaý etseňiz,